zvemari
chipo chemweya hachitengeswe asi musi wesande ndiri kuuya
ndokuudzai zviri muhomwe menyu
yes that is prophet makandiwa anzi sande ndo vakuuya kunokuratidzai imimi zviri muhomwe menyu yes zviri muhomwe menyu since makatadza kuvaratidza zviri muhomwe mavo musi wesunday ivo ndo vakuuya next sunday kuzokuratidzai zviri muhomwe menyu right e eh, handiti imimi makatiza kuchechi isu takazosara kuchechi takaenderera mberi nesemoni tikazonzwa zvavakataura ndo pakataurika zvekuti sunday vari kuuya kuno kuratidzai zviri muhomwe menyu ende vakaenderera mberi vakataura zvese zvezve zvekunzi hanzi kana uchiti unoona iwewe uchiti unoona asi hausi kuda kuuya kuchechi kwamakandiwa uri kuti iwewe unotsipikwa isusu tisu takuuya kwako tokuitira zvatinoita nevakomana vemacameras more like touya totora e, tichishuta uchiita zvinhu zvako iwewe tobva taita zvese since uchiti kuchechi kwedu unotsipikwa asi this time challenge iyi haichazi yekungoona ya challenge yekuti wakufanirwa kuona kana uchinge waona iwewe chauri kuona kunyanya vaye vanozviti vanodzura vaye vaye haa ivavava hanzi challenge yenyu is on taanayo asi kuti challenge iyi ndimi mako vainvita kwenyu ikoko prophet makandiwa yes zviri musemoni iyo iyayo yane zuro iyoyo yesande iyoyo zvakazongoramba zvoenda mberi zvoenda mberi zvoenda mberi ndo pakataurwa izvozvo saka before i play you the next video rechallenge yakasetwa iri kunzi iyo mari yadhikrizwa yadzikiswa e, nezvinangwa zviripo zvatichataura after waona video let's watch the video

your flesh your, your own you, it's your own person yes your own person it's your own person and you pull things out of this flesh vanodzura vai uchikanda mm -hmm. whatever you can do kana uchigona kuzunza mashizha ayo ayousina kuabata kana uchigona kufambisa zvinhu pasi kana uine gudo rinotaura kana uine chishiri chinogara mumvura kana uine iripo imwe mari hanzi iripo imwe mari futi kana iwe uchizviti unoona kana iwe uchizviti unokwanisa kudzura kana uchizviti une chishiri une chii iripo imwe mari futi havasi kuti mari yapera hanzi iripo futi asi this time mari yadzikira why because hanzi n'anga nevamwe vamwe vaye vanozviti vanodai vanodai pane vakauya apa pakaonekwa kunzi pane fee iri muvanhu ye1 million since it is a lot of money saka takuidzikisa kana taidzikisa marii toita sei isusu tobva ta e, taita challenge yedu munhu akasununguka asina zvaanotya because hanzi mimi majaira kama 10 dollars amunenge muchiti vanhu hanzi isa mari yedare eh, isa mari yehomwe kumasowe mune muchiti hanzi isa mari yehuni munenge muchiti chii right ndo zvimwe zvezvimwe zvinenge zvichiita sei zvinenge zvichiitika izvozvo saka ivo vari kuti next week there is another challenge eh, handingati challenge next week is just coming to show off eh, kana kuti to show case talent ravakapiwa namwari zvamakatadza imimi ndo zvavakuita vakuya kunoona zviri muhomwe menyu vapedza kune vaye vanoti vanoona asi vanotya kuuya kwamakandiwa yes vari kuti tinouya isusu toona to e, panapa tinongoti hello and welcome if you are new e, panapa tinoti isusu panonzi ipo papeji raking tiger mambo yes its king tiger mambo ukangotitsvaga uchidaro unotiwana utishaye tinomhanya mhanya mumastreets tichitsvaga dziri kupisa tichimhanya mhanya mumastreets tichitsvaga maupdates kana pasina maupdates kana pasina matrends tinokugadzirirai mashort comedies ekungoti tigare tichiseka tichiona zviri kuitika and then nemamwewo maupdates anenge aripo asiri kutrenda but zviri zvinhu zvinoda kuzikanwa nevanhu tine zvakawanda zvatinobatanidza zvatinoita right kana uri munyowani panapa ah, please follow kuti tiwande follow tikure plus ukafollowa you can simply get a notification eh, zvinoita kuti izvo pese patinoposta chinhu unochiona pese patoposta chinhu hachikujambe and pana pamaupdates ah, pana pamaupdates hatogona kumbozama ukadzika dzika kuzasuku auchaona kuti maupdates tinenge tichizama tinomhanya nematrains tinoita macomedies tongoita zvakasiyana siyana so just kindly follow peji rekure tiwande tobva taita simba rekuramba tichiita kana ukada kusubscribe its general dc zw kana wada zvekunosubscribe yes tobva takupa zvese ipapo moving on e, tisati tapinda hedu muvhidhiyo iri rine challenge inyowani nezvese zvichaitika e, tine full video racho resemon kune kumberi kwaye akazoenda aikoko kunotapira but before taenda ikoko pane mukomana kana kuti maparticipants anga aripo aitaurwa ayi ayi e, maparticipants aya ainzi chii ainzi iwo akatengwa pari pakutengwa kwawo paitrenda rasta vamwe vaitrenda vaingonzi haa ah, hakuna zvemweya zvinozikanwa pamunhu wechigure chakangopiwa chi chakangopiwa bag and then eh, pane vanhu three vakanyanyonetsa rasta iyeye nemumwe mufesi akauya anga aine gemenzi rewhite with a black trouser and t-shirt zvanga akapfeka zvikanzi hakuna munhu wekumasuwo akadaro saka tinobva tanzwa kuda kumhanya mhanya pavanhu three ava haa vamwe two ava takamhanya mastreets kunotsvaka mazita avo kunodaiswa haya takazvishaya izvozvo asi pane one watakazokwanisa kuwana which is walter amon the guy yes anonzi iye walter amon saka water amon e, eh, zviri kuitika paari ndezvekuti mukomana ari kunzi akatengwa futi asi iye patamhanya yedu tanosvika tikanowana peji rake ndo ramuri kuona iro tikatanga kuscrolla pemukomana as you can see e, mukomana ane 5.4 k mafollowers ake tangada kuongorora kuona kuti mukomana zveshuwa zvaari kunzi anoita nevanhu ndo zvaanoita here kana kuti mukomana he is a profit so tiri pakuscrora eh, pakuscrolla page remukomana ndo patasangana nepost yaposta iye mukomana eh, 27 minutes ago 27 minutes ago idzi haichazi ayo nguva inoi because tikutaura panguva yanga tichiscrolla tichitsvagana nezvepeji remukomana abva aisa iye vhidhiyo raaisa achiti iye ari kuadresa zimbabwe eh, as one of the people pakanzi ipo hanzi press statement reprophetic exercise yakaitika sa ngatiteerei tinzwe kuti mukomana ari kuti kudii
zimbabwe

I'm not a prophet. I used to be a pastor, I used to be a prophet, but due to some circumstances and some challenges that I faced, I decided to quit.
Yes, hanzi nemukomana I decided to quit. Eh, saka mukomana I decided to quit kureva kuti chiporofita akasiya ko kwamakandiwa akazoenda sei let's watch and see kuti kwamakando akazoita sei ungoona tongoti happy birthday mukomana ndofunga anga aine birthday kavanomudeedza nako karamba tichiscrolla takabva tasangana nemaphotos amuri kungoona iwaya ayo nemavideos anoratidza kuti yes anotoita zvemichato dzevanhu then boom 2024 videos emuna November last year asi manje chiri kundinetsa ndechekuti kana zvakadai so akatanga rini akangotanga two months paatoona kuti zvechiprofita hazvisi kubuda paatosiya ameno iri vhidhiyo iri nderanovember watch and see
satani anotanga nekukublesa anokublesa financially Jesu usati wafa waka Hanzi kana experience kuvenga ma kuba. emotions Isu aida ese hatina- ano hatina kwa experience takazonyanya kuenda naye nemunyama. zvimwe John nyaya yacho. 11 verse Taida 35 kungo kunowanikwa Jesu achichema Kungo naMartha crowd. naMary mushure mekunge Lazarus afa. Jesu unoita ma emotions, And boom, unochema. another 10 November Tikatarisa panguva 2024. This is another video.
Ona kasha
kona wanhu achispenda mari iwe sabva waspenda yako shoma yaunowana iyoyo nekuti ndingatenga brazilian one cdist iwe uda kutisvika kusvika palevel rake iwe uchitambira 8 dollars ndandimbokuudza chinhu wani kune vanhu vaakuharvesta iwe uchiri pakudyara kana hari haana kutengwa haana kutengwa munhu wongoti anga aritaya e, eh, nekuda kwemachallenges aiwanika zvaiitika but chii chakazoitika ah, mukomana akazongoitawo sei akazongonoona kuti paita million pajet akati regai ndimhanye maybe ndinobva ndatanga ministry zvine power ndikagona kuona ndokuenda kwaakaita kuchallenge saka tiri kuti chii isusu prophet makandiwa havana munhu wavakatenga so pane vanhu vainzi vakatengwa ndiyo yoga tikakwanisa kuona so apa takungoenda hedu mberi nemharidzo yedu iya iya yatakatiza sunday e, kune vaya vakatiza tiri tese ngationei tese tichiona tichianalyza tichiona tichitaura zvatiri kutaura tichiona tichienda kumberi let's watch e, and enjoy underwater whatever you have
chaunotaura nacho chichinzwa chichitaura that you speak to and it speaks vakomana vangu varipo vanouya odi my guys are here vorekod toratidza nyika because nyaya dzazara pasocial media dzekunyepa dzanyanya The lies dominating social media. There are too many. Yes, zanyanya.
Zanyanya.
Ndiri kubatsira iwewe hanzvadzi yangu. ndikubatsira iwewe bhudhi nekuti mangwana uchaita mari yako wazvishandira wegazvonzi
wakaenda kupi ndozvatiri kubvunza dziri kupi
Right, what Makandiwa is doing, is it biblical? Because that then becomes the subject. Satambe ne power ra Mwari. Satambe ne simba, tambisa simba ra Mwari. Iwe. Don't play with the power of God. Eh, unoriziva. You do you really know God's power?
the king said

pfuma yenyu chengetai zvenyu You may keep your wealth.
asi ndiri kuuya kuzokuudzai But I'm coming to tell you anyway. handidi zvemari I'm not interested in your money. chipo You chemweya hachitengeswe don't sell asi spiritual gifts.
musi But wesande on Sunday, ndiri kuuya I'm coming ndokuudzai zviri muhomwe menyu and I'll tell you what is in your are pocket. you listening to me

And the queen spake and said, O king, live forever. Mm. Let not, I will read the writing unto the king. You see?
ndokuti makandiwa zvavari kuita zvazviitwe And this is how you say what you are trying to make us do, Makandiwa. chipo chamwari hachinzwarwo You cannot do this with the gift of God. chengeta reward yako but ndichakuudza Keep your reward, but I'm Yes. Anzi kana uchida kuti makandiwa zvauri kuita izvi hazviitwe haungotaura uri kwauri ikoko no unoti iwewe zvauri kuita izvi hazviitwe keep your money but ndichauya and prophesy zviri muhomwe mako ndo zvinoitwa nemunhu anonzwa mwari and then ah, nyaya imwe iri kuitika pane vanhu vakawanda vakataurwa semoni yakazoendera kumberi ichienda kumberi ichienda kumberi ichienda kumberi, ichienda kumberi. and uh, pane vanhu vakasiyana siyana sarasta uya rasta mumwe anga ari pamaparticipants uya ane zvaakazotaura akubvunzwa nazigo akanzi dai manga mahwina mukuru maiita sei ini mari zvikanzi haa inini wangu ndaidoneta mai yakonzi because mukati umu muri kupisa it was another way yekungoudza mukuru kuti you know what mari iripo but muri kutadza nei mimi kungoisawo eh, maearcons mukati umu kuti vanhu vacho eh, vamunenge muchiparidzira vatonhorerwe mukati umu aiwa mukati munopisa ndozvaitaurwa narasta vaya vaya so tiri kuti chii isusu please kana uri munyowani panapa ah, follow katiteverewo eh, peji riende kumberi i think tambozvitaura kana muri vaya vave kusubscribe aihe ikoko kunosubscribwa ukangosvika pakanzi general dc z ww unobva wasangana nesu futi kupi ikoko ngatipushei zviendwe ngatipushei zviendeke updates ese uchaawana panapa peace until we bring you kana kuti i bring you the next video because tinge tichidhiga tirimo mumastreets i think my next video is going to be about uh, mamwe maprofets mamwe maprophets eh, ya pane zvandoda let me just keep it for myself nemi vandiri kuudza asi toziva kuti papa apa pane vamwe vanosangana naro vhidhiyo obva variona vanogona kuzotora maideas angu obva vanoda izvi nawo obva vaenda nawo yet maideas anonetsa kutsvaga but haisi pressure pane zvandoda kuunzirai about other prophets see you next time i'm out